Gadyrdan ýoldaşlar, syrlygy tutan hemmäňize ýakymly salam. Bu gezekki temamyz BMW barada bolar. Birinji men size kompaniýa barada gysgaça gürrüň berip geçeýin, soňra bolsa on sany top faktlar bilen dowam ederis. BMW kompaniýasy Germaniýanyň maşyn we motor öndürýän kompaniýasy bolup, ol bir müň dokuz ýüz on altynjy ýyl üç sany şährtdeşler, Frans Jozef Popp, Karl Rapp we Kamillo Kasriglionlar taraplaryndan Germaniýanyň Mýunik diýen şäherinde döredilendir. Şu matbu kompaniýa Quandit maşgalasy tarapyndan esasy dolandyrylýandyr. Galan maglumatlar top on faktlaryň içinde bolandygy sebäpli, gysgaça maglumatlary şu taýda tamamlap top faktlara geçeliň. Birinji. Başda BMW kompaniýasy maşyn öndürýän kompaniýa däldi. Ol Birinji jahan urşy döwründe Germaniýada howa güýçleriniň ýetmezçiligi sebäpli uçar ýasamaklyk bilen başlanandyr we şol uçarlary perikli görnüşde döredip başlaýarlar. Perik diýmeklik hem motory işletmäne kömek etýän ýelpygaç görnüşindäki guraldyr. Ikinji. BMW kompaniýasynyň logosynyň gelip çykyşy barada iki sany wariant bardyr. Onuň birinjisi, köp kişileň aýtmagyna görä, ol perkden, ýagny motory işletmäne kömek etýän ýelpew açýan guraldan gelip çykypdyr diýýärler. Ikinji görnüşi bolsa, milliligi aňlatýan diýilýändir. Ýagny ol Bawariýanyň baýdagyndaky reňkler, gök we ak, we garşylyklaryn kesilip geçişde şol görnüşdedir. Näme üçin Germaniýa däl-de Bawariýa diýjeksiňiz? Buň sebäbi Bawariýa Germaniýanyň içindäki federal döwlet bolup çykyş etýändir we başdaky BMW-nyň döredilen ýeri hem Bawariýa bolandyr. Üçünji. Hemme BMW-laryň öňündäki grilliniň ady böwrek grilleri diýip atlandyrylýandyr. Grill diýmekligiň manysy bolsa ol maşynlaryň öňünde goýulýan metal bolup, maşynyň radiatoryny goramaklyk üçin ulanylýandyr. Radiator diýmeklik bolsa maşynyň motoryny gyzmaklykdan goraýan enjamdyr. Ilkinji griliň köpçülige tanyşdyrylyşy bir müň dokuz ýüz otuz üçünji ýylda BMW üç ýüz üçde görkezilendir. Dördünji. BMW kompaniýasynyň baş binasy meşhur derejede tanalýandyr. Onuň sebäbi-de onuň gurluş-dizaýn görnüşi BMW-nyň dört silindr hereketlendirijisi görnüşinde gurlandyr.

Maşynlaryň markalary Mini Cooper, BMW, Rolls-Royce diýip tanalýandyr. A motoryňky bolsa BMW motory diýip tanalýandyr. Sekizinji. BMW ilkinji elektrik maşynyny bir müň dokuz ýüz ýetmiş ikinji ýylda döretýär we kyrk ýyldan bäri öndürip gelýändir. Ilkinji elektrik maşynynyň ady bir müň alty ýüz iki bolup, Ol ýigrimi minutdan artyk gidip bilmändir, ýagny motory şoňa çenli işläp bilipdir. Dokuzynjy. BMW dünýäniň iň çalt gidýän motoryny bir müň dokuz ýüz ýetmiş üçünji ýyly döredendir. Onuň uzak aralyga gidişi sagatda iki ýüz ýetmiş sekiz kilometrden geçýändir. Onunjy. BMW kompaniýasy bir müň dokuz ýüz elli dokuzynjy ýylda tapdanam bergä batyp, Mercedes kompaniýasy tarapyndan satyn alynjakdy. Ýöne, şowlulykda bu beýle bolmady, sebäbi BMW kompaniýasy şahsy maýa goýumçy maşgalady tapyp, başaryp çykdy. Şol maşgala ýagny Condit maşgalasy şu madda çenli hem bu kompaniýanyň uly göterimini eýeleýändir. Şeýlelikde, BMW barada maglumatlarymyz şulardan ybarat. Tomaşa eden üçin köp sag boluň!